Lêkolîner û civaknasê Tirk ê ku di cîhanê de bi navûbang e Îsmaîl Beşîkcî li gel şandekê serdana Swêdê kir. Di wê şandê de Serokê Weqfa Îsmaîl Beşikciyê Birêz Îbrahîm Gurbuz û Cigirê Serokê Weqfê Birêz Rûşan Aslan hebûn. Amancên vê serdanê gelek bûn. Kurd li her dinya de çok büyük nüfusa sahip bir halk. Ji bo revenda Kurd û pirsa Kurd bi giştî Swêd welatekî girîng e. Li vî welatî wêjeya Kurdî geş bû, berhemên Kurdan û yên di derbarên Kurdan de bi rêjeyeke bilind hatine çapkirin û belavkirin. Swêd hiştiye ku zimanê Kurdî derbazî dibistanan bibe. Mamosteyên zimên tên amadekirin. Di zanîngehan de kurdî dête xwendin. Wergêrên kurdî yên sondxarî li Swêdê têne amadekirin. Kitêbxaneya kurdî li Swêdê heye. Jimareyeke baş ji kurdan endam perleman in. Perlemana Swêdê enfal weke jînosayîd nas kiriye. Yanî bi giştî Swêd bo kêşeya kurd welatekî zor girîng e. Min jî xwest Bi vê serdanê zanyariyên Swêdiyan di derbarê kêşeya Kurd de feretir bikim. Bi vê serdanê Weqfa Îsmaîl Beşikcî dixwest ku xwe bi Swêd û bi Kurdên Swêdê bide nasîn, pêwendiyên xwe bi damodezgehên Swêdê re xurt bike û bi dezgehên Kurdên Swêdê re şêweyên hevkariyê çalaktir bike. Hûn dizanin me ser navê Îsmaîl Beşikçî vaqfek ava kir. Grûbek karsazî, rewşenbîrê kurd me vî vaqfê ava kir. Nêzîkî salek nîv e ev xebat didome. Heya niha me gelek civîn çêkir li Kurdistana Bakur, Kurdistana Başûr, Ev yekemîn jî salek nîv berê em hatibûn li vir. Me hevdîtinek jî civînek jî me vera çêkiribû. Ev a duyemîn em hatine. Xebatê me dam dike. Li Kurdistana Başûr de jî em çûn. Gelek me hevdîtin çêkir. Serokê Serok Barzanî, Mesûd Barzanî. Serokwezîr Neçirvan Barzanî re me tekîlî çêkir. Em gelek cî geriyan. Me protokolek îmza kir. Dezgehê xêrxwaza Barzanî re Waqfa me, Waqfa Beşîkçî li protokolek jî me îmza kir. Xebata me didome. Beşikcî serdana pena Swêdê kir, ew yaneya wêjeyî ya ku bi heman navî li gelek welatan nas kiriye. Kitêbxaneya Kurdî li Stokholmê bi şahnazî pêşwazî li Îsmaîl Beşikcî kir û berpirsê kitêbxaneyê him naverok û him jî kar û xebata kitêbxaneyê bi berêz Beşikcî da nasîn. Di dawiya serdanê de jî her du aliyan protokoleke hevkariyê wajo kir. Di wê serdanê de me protokoleke hevkariyê îmza kir. Naveroka protokolê jî ew e sê nuqteyên serekî. Yek ji wan ku em materyalên ku yanî materyalên xwe li hev bigurin ya di wê jî em hewl bidin ku platformeka kitêbxaneyên Kurdî ava bikin û nuqteya siyê ew bû ku em çalakiyên hevbeş em bikin. wek konferansan yan workshopan yan semînarin çi ji me bê em tiştekî wisa yê hevbeş em evdî bikin çê bikin. Serdana Beşikcî bo Swêdê ji hêla Weqfa Kulturî ya Kurdî li Stockholmê ve hatibû organîzekirin. Di bin navê Egerên bingehî yên nebûna Kurdistaneke serbixwe de semînereke vekirî di avahiya ABF de li naverasta Stockholmê hate amadekirin. Ji ber ku salona semînerê têrebeşdaran nedikir, di saloneke din de bi riya ekranên telfîzyonê Guhdaran semîner dişopand. Herweha semîner bi awayekî zindî di riya înternet re dihate weşandin. Zana Îsmaîl bin Şuşî însanek gelek enteresan û qet dernedike dervan, dernedike Ewropa. Yekem car çû Kurdistanê, Kurdistana Başûr û me digot ji xwe ew welatê te hesab dibe. Ew ne derve ye. Rêja Yani insan merak dikin, dixwazin te bibînin, fiqê te fêr bibin. E, ew berê nedixwaz derkeve derva. Lê peywendiyê me bi gel ew ê zêde bû. Gel waqfa ku bi ser navê wî hatin çêkirin. Ji ku wextê waqf çêkirin hatin Swêdê jî civînek me ji wan re hazir kir. Îja e, we- xala waqfa kirin, dan nasîn. û peywendiyê me li gel wan zêdetir bû. Me daxwaz kir. Me got valla îmkar ben mamoste îkna bikin were li Swêdê jî Milet meraq dike bila guhdarî bike înfilê wî çi ye. Rengî wê îkna kirin ew jê hat. Di vê semînerê de Beşikcî îdeolojiya Tirkîzmê dida nasîn, ewa ku di bingeha xwe de li ser qirkirina Ermeniyan û qewitandina neteweyên din yên bi ayîna xwe file ne, ava bûye. Li ser Musulmankirina Elewiyan bi darê zorê û li ser tirkkirina kurdan ava bûye. Diviyabû ku di Tirkiyê de tenê yek netewe hebe û tenê jî yek ayîn. Beşikcî bi tundî rexne li sîstema cîhanî ya îro dikir ku beramber komkujiyên bi serê kurdan de tên, bêdeng bûne. Hinek welatên cîhanê û yên Yekîtiya Ewropa hende biçûk in ku li ser nexşeyê nediyar in lê dikarîn rê li mafên Kurdan bigirin û nimûne jî Andorra û San Marîno danîn. Bi zava dijî bi destxistina mafên Kurdan di cîhanê de yekcar bihêz e. Beşikcî diyar dikir ku divê Kurd sûdê ji nimûneya cudabûna Bangladeş ji Pakîstanê wergirin. Di bin navê Îslamê de Bengalî nehatine xapandin û welatê xwe yê serbixwe avakirin, lê hema Kurd gelek caran di bin navê Îslamê de hatine xapandin û ji serxwebûnê bêpar man. Beşikcî serdana Parlamentoya Swêdê kir û bi tora Swêd Kurdistan re civiya. Ev civîna ji hêla ragihandina Swêdê de jî dihate şopandin û li wir Beşikcî nerînên xwe di derbarê boxçeya çareseriyê ya Erdogan de diyar kirin. Ev baxçeya ku hate vekirin bênaverok e. Xelk bi hêviya gelek tiştan bûn, lê tiştekî zêde bi nirx tê de nebû. Tenê çend tiştên biçûk mirov dikare bi nav bike, weke rakirina siruda nejatperest ji dibistanan. Di vê serdanê de Beşikcî çend hevdîtinên sîmbolîk jî qebûl kirin û civîna wî ya dawiyê bi Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêd re û hevkariya hêzên siyasî yên kurd û kurdistanî li Swêdê li baregeha federasyonê bû.